צענטע קאפיטל פעלדמאן איז נארוואס אוועקגעגאנגען אויף זיינע שטונדן ביי אייז טייבעלע האט ערהאלטן דעם שיינעם בריוו פון קארלסבאד אז זי האט געענדיגט דעם בריוו צו ליינען איז זי געבליבן זיצן א קליינע צייט ווי א פארשטיינערטע. אירע אויגן האָבן אַ וויילע אָנגעוואָרן דעם גלאַנץ. נאָכדעם איז זי אויפֿגעשטאַנען, האָט אַ וואָרף געטאָן דעם קאָפּ און האָט אָנגעהויבן אַרומצוגיין איבערן שטוב, פֿון איין ווינקל צום אַנדערן, צונויפֿגעלייגט די הענט אויפֿן האַרץ. די אויגן האָבן אָנגעהויבן צו באַקומען זייער פֿריִערדיקן גלאַנץ. איר געזיכט איז ליכטיקער געוואָרן, דאָס האַרץ האָט איר שטאַרק געקלאַפּט, דער קאָפּ האָט בײַ איר געאַרבעט. זי האָט זיך אָפּגעזוכט אַ בײגעלע פּאָסט-פּאַפּיר און האָט זיך געזעצט שרײַבן. עס האָט געדויערט אַ האַלבע שעה. זי האָט צונויפֿגעלייגט דאָס בײגעלע פּאַפּיר מיט מאָריצעס בריוו און האָט זיי אין אַ קאָנווערט אַנידערגעלייגט אויפֿן טיש. זי האָט אױפֿגעעפֿנט איר קעסטל, האָט אַרױסגענומען פֿון דאָרטן אַלע אירע זאַכן און האָט זײ אײַנגעפּאַקט אין אַ קלײן רײַזע-זעקל, האָט אַהין אַרײַנגעלײגט פֿעלדמאַנס פּאָרטרעט און האָט איבערגעצײלט איר געלט, װאָס זי האָט צונױפֿגעקליבן פֿון אירע שטונדן. דאָרט איז געװען הונדערט און צװאַנציק רובל. זי האָט זיך אַ ביסל צוגעזעצט און האָט באַטראַכט די שטוב, וואו זי איז אויפֿגעצויגן געוואָרן. נאָכדעם איז זי אַרײַנגעגאַנגען צו פֿעלדמאַנען אין צימער, האָט זיך אָנגעבויגן צו זײַן בעטל און האָט אַ קיש געטאָן דאָס קישעלע. זי האָט צוגעשלאָסן די שטוב, אויפֿגעהאָנגען דעם שליסל און איז מיט דעם רײַזע-זעקל אין די הענט אַוועקגעגאַנגען אויף דער פּאָסט-סטאַנציע. אין א האלבע שעה ארום איז זי שוין געזעצן אין א וועגעלע וועלכע האט זי געטראגן צום וואוקזאל, און דא האבן מיר זי שוין פארלוירן אין די מאסע פאסאדזשירן וואס האבן געווארט אויף דעם פאיעזד פון אדעסער ליניע. דאס איז דער בריוו וואס טייבעלע האט געשריבן פעלדמאנען. אז איר וועט ערהאלטן מיין בריוו וועל איך שוין זיין אין וועג. איך בעט אייך איר זאלט מיר נישט נאכיאגן. איך וואלט גארנישט באדארפט אנטלויפן און וואלט געקענט אזוי אוועקפארן. איך בין פריי און קיינער קען מיך מיין פרייהייט נישט שטערן. נאר איך האב נישט געוואלט זעהן ווי מיין טייערע ערליכע גוטער מיכאל וועט באגלייטן זיין נארישע טייבעלע וועלכע ער האט ערשט נישט לאנג אויפגעהויבן פון דעם גאס פון מיסט. ליינט איבער זיין בריוו וועט איר זעהן אז קיין אנדערע פלאן איז פאר מיר נישט דא. זיך אליין דאס לעבן נעמען איז די גרעסטע נארישקייט. דאס דארף נאר טון דער מענטש וואס פארשטייט נישט צו וואס ער לעבט אויף דער וועלט, אדער דער גרויסע עגאאיסט, אז עס גייט אים נישט אזוי ווי ער וויל, ווערט ער ברוגז און שיסט זיך. איך ווייס אז איך בין א מענטש, א פרוי, אלץ אליינס, קען איך נוצליך זיין און עפעס געבן דער וועלט א חוץ ליבע, איך ווייס איך וועל אייך פיל שמערצן מאכן מיט מיין אנטלויפן פון אייך, איך געדענק אייער ווערטער וואס איר האט מיר געזאגט פריער מיט צוויי יאר, איך ווייס אז איך וואלט געקענט אייער לעבן גליקליך מאכן אויף אייביג, און אפשר ווער ווייסט זיך זעלבסט, נאר איך רעכן אייך דערויף צו הויעך. און זיך צו קליין. נאָר איך רעכן אײַך דערויף צו הויך און זיך צו קליין, אַז איך האָב געקענט האַלטן פֿאַר אַ גאָט אַזאַ קליין מענטשעלע, ווי מאָריץ זילבערמאַן. איך זאָג נישט, אַז איך קען צו אײַך נישט גרייכן. איך פֿיל אָבער אין זיך פֿיל קראַפֿט צו דערגרייכן עטוואָס וויכטיקערס, גרעסערס און מער נוצליכערס פאר די וועלט, און איך וועל דאס געוויס דערגרייכן, ווייל איך וויל דאס. איר מיינט אז מיין באשלוס איז אין איין רגע געווארן? ניין, טייערע מיכאל. זינט ער איז אוועקגעפארן פון אונז, געדענקט איר, האב איך געפילט אז מיין הארץ ברעקלט זיך אויף שטיקלעך. און עס ווערט דארט ווי ליידיג. וואס מיין קאפ האט איבערגעארבעט אין די לעצטע צוויי מאנאטן בין איך נישט אומשטאנד אייך איבערצוגעבן, און דאס וואס איך האב באקלערט איז באשטימט און אזוי דארף זיין, נישט אנדערש. אפשר וועלן מיר זיך נאך אמאל זען ביי אנדערע אומשטענדן, ווער ווייסט. דערווייל בעט איך אייך, טייערע מיכאיל, מיך נישט צו זוכן און נישט נאכצופרעגן זיך אויף מיר. מיין ליבע האט מיך געגעבן א גוטע לעקציע. אייך וועל איך געדענקען ווי א מלאך וואס האט מיך פון די בלאטע ארויסגעשלעפט און האט מיך צו מיין מענטשליכקייט אומגעקערט און מיר דעם פרייהייט געגעבן. איך בעט מיך צום שלעכטן נישט צו דערמאנען, און די גרעסטע מתנה פון אייך וועט ביי מיך זיין, אז איר וועט דאס צום הארצן נישט נעמען, און נישט וויינען אויף דעם אומגליק פון אייער טייבעלע, וואס גלייבט אין זיך און האפט זיך אליינס, און האפט אויף זיך אליין. מיר דארפן זיך צעגיין שטיל, אזוי ווי מיר האבן זיך באקאנט שטיל. פעלדמאן איז היינט אין חת ס, שטאט חת ס, אין דער אוניווערזיטעט אויף דעם פערטן קורס. נישט לאנג איז ער געווען אין קיעוו און האט זיך באגעגנט אויף קרעשטשאטשיק מיט א רייך געקליידעט יונגערמאן, געארעמט מיט א הויכער יונגער פרוי. זיי זענען ארויסגעגאנגען פונעם שענסטן גאסהויז, גרענד האטעל. דאס איז געווען מאריץ זילבערמאן מיט זיין פרוי קלארא. מיכאל! האט מאריץ אויסגעשריגן און האט זיך אויסגעריסן פון דער דאמע. דאמע איז א פרוי, לייק מעדאם. פעלדמאן איז צוגעגאנגען און האט אויפגעהויבן זיינע גרויע אויגן אויף מאריצן. ער האט אים נישט דערקענט. מיכאיל, וואס מאכט איר? שוין פינף יאר! ווי איז טייבעלע? פעלדמאן האט א זאג געטאן. א-א-א! ער האט זיך גאנץ העפליך געווייטעט, געוויטעט מיט מאריצן, האט א קוק געטאן אויף קלארען און איז אוועקגעגאנגען ווייטער.

קלאַראַ האָט זיך אָנגעבלאָזן אויף אים, און אַז זיי זענען געקומען אַהיים, האָט זי אים געמאַכט אַ סצענע. גאָלדע איז געשטאָרבן און האָט איבערגעלאָזט מאָריצן אַ היפּש קאַפּיטאַל. ער האָט געעפֿנט אַ קאַנטאָר, אַ אָפֿיס, און אויף דער טאַבעלע און אויף דער טאַבעלע איז אויפֿגעצייכנט, זילבערמאַן, נאָטקין, אי, קאָמפּאַני, זילבערמאַן, נאָטקין און קאָמפּאַני. צו איז ער גליקליך? דאס איז אזא פראגע וואס מיר נעמען זיך נישט אונטער צו ענטפערן אויף איר. און טייבעלע? מיר בעטן אונזערע ליינער, אונזערע לעזער, נישט צו זארגן פאר איר. אזעלכע ווי זי ווערן נישט פארפאלן אויף דער וועלט. עס קען זיין אונזערע לעזער וועלן זיך באגעגענען מיט איר אין גיכן, נאר דערווייל גייט טייבעלע שטיל אראפ פון די צענע, אזוי ווי זי איז ארויפגעגאנגען אויף אים. עס מאכט זיך אפטמאל א שטערן גלאנצט לעכטיגער און שענער פון אלע שטערן אין הימל, עס לייכט אלעמאל גלייך, און איין אוונט ווען ער באווייזט זיך נאר אויף דעם הימל, איי צום פרימארגן ווען ער דארף זיך באהאלטן. שכויעך פארן אויסהערן די מעשה פון טייבעלע.